Helo a croeso i fideo 8 Daf Prys yma, a fel chi'n gweld a clywed, mae'n amlwg fod cerddoriaeth yn rhan annatod o Transistor. Eich cymeriad chi yw Red, y gantores yn y clip bach yma, ond mae cymeriad arall sydd ar yr ymylon i'w weld ond eto fyth wedi osod llwyfan canol gan ddefnyddio ei lais yn unig.

Tebyg iawn yw'r llais yma i englynion byrion ganwyd gan fardd cudd yn Bastion, sef gêm gyntaf Supergiant Games, datblygwyr Transistor. I fod yn hollol agored, geme digon fanila yw'r ddau go iawn, hack and slash efo elfennau RPG, ond wrthi draw, fe'i efengylwyd gan ei beirdd cudd. Adroddwr, oddi ar y sgrin yn Bastion a'ch cleddyf yn Transistor. Y ddau yn cynnyb quips i bob gweithred neu digwyddiad. Cleddyf yn methu'r gelyn, Wps, methes i hwnnw. Cwympo oddi ar y diben, Gofal tro nesaf. Mewn ffordd, hawdd yw cynnig cig a chnawd gêm drwy'r adroddwr cydnaws ond am adroddwyr sydd ganddo ni fan hyn, wir yn codi'r profiad, yn bastion llais y Deep South, yn cynnydd lloches a gwerthfawrogiad bois y blues, yn Transistor, gweledigaeth cefnogol drwy tonau sych Clint Eastwoodaidd, ond nid cas, Mae'r ddau ar wahân, ond eto wedi rhwymo'n gadarn i'r cymeriad canolog, a'r rheiny heb leisiau eu hunain, yn wir yn Transistor, mae colli eich llais yn rhan o'r plot. Ac er fod gwendidau personol yng nghymeriad y ddau adroddwr, mae rhywbeth llawer mwy amdanynt, rhywbeth cyfarwydd ond annisgwyl, acen Americanaidd wrth gwrs wedi seilio yn psyche ni'r Cymry ers degawdau. ac yn cynrychioli rhyw dimensiwn arall o belltra cyfarwydd fan hyn. Ond dyma gyfeillgarwch megis sain yn unig, Fel diwedd y byd ac ond walkman ac un tâp o'ch dewis ynddi, ond batris hyd eich tangnefedd, dim ots pa tâp felly, y cyfeillgarwch yn dod o'r weithred o wrando. Ac yn glyfar iawn mae Supergiant Games yn adeiladu ar y teimlad yna o agosatrwydd drwy adlewyrchu trafodaeth y cleddyf efo'r cymeriad canolog, drwy ddarlledu ei lais trwy'r controller yn eich llaw, drwy ddefnyddio'r meicroffôn sydd ynddo, Dyfais effeithiol iawn sy'n rhwymyn arall i'w perthynas nhw ac i'ch perthynas chi efo'r gêm. Ond dyfais effeithiol iawn yw'r adroddwr hefyd. Adroddwr antur personol eich hun, a carwn y peth i fi fy hunan, er bod dydd arferol Dafydd Prys ddim cweit mor gyffrous. Rhoi socs mlaen, cefn yn gwegion a'r honey nut clusters yn galw! Dwi'n dechrau ame fod dipyn o thryllith yn perthyn i tîm Supergiant, maen nhw'n deall yn iawn sut mae rhoi gêm gadarn RPG Pen-y-gamp at ei gilydd, sy'n ddefod yn ei hun. ond yn gosod haenen esgynnol i'r profiad drwy gynnig torle tragydiol. Yn transistor, mae'ch cleddyf, sy'n rhan o'r antur hefyd, yn medru rhewi amser a gosod gweithred y cymeriad o flaen llaw, megis cerddorfa a amser deithiol yn dilyn conductor. Oboe? Nawr? Telyn, Nawr, nawr y bras! Cyn i'r weithred yn cael ei wireddu, mae'n slic ac yn effeithiol ond yn fwy na hynny, cryn, angenrheidiol yn transistor gan fod pob un cyfathrach â'r gelyn yn un bosib farwol. Felly rhaid wrth dysgu a deall eich galluon paffio, ond heb gyngor gan gwneuthurwyr y gêm. Ac os chi'n dilyn y blog yma, byddwch yn ymwybodol fod fi'n ffan mawr iawn o ddysgu pethau mewn gemau ar fy hun, Heb law gydio oddiwrch fy mhen.
The town's past, it's all on the books, getting wiped out. Should be some kind of override.
Mae ei athrylith fel sawl idiom am bethe tawel, pethe bychain, taw, piau hi, empty vessels ac yn y blaen. gan fo gwneud llai efo llais ysgafn yn anodd iawn, ond dyma mae Supergiant Games wedi llwyddo gwneud fan hyn efo profiad cynhwysfawr, bychan, tenau ond cofiadwy, llawn ond dealladwy, y gweledigaeth swmpus wedi ei seilio ar wneuthuriad gêm digon arferol ond yn codi'r weithred hynny drwy asedau clyfar iawn yn eu plith a'r holl beth am groc brys hefyd. A fel y gwelwch mae'n hollol gorgeous. Bawd mawr, mawr, mawr yn yr awyr. Wna i adael chi efo dipyn o eiliadau o'r gêm a diolch am ymuno efo ni yn fideo wyth. Dafydd Prys fan hyn yn dweud pob hwyl.